Mae traeth Llanddwyn yn un o'r llecynnau mwyaf godidog ar arfordir Gogledd Cymru. A'r penwthos dwytha, dath dros fil o athletwyr yma i gystadlu yn rhaeathlon y tywod. Mae ras yn rhan o gyfres o dair sy'n cael ei trefnu gan gwmni camu'r copa, Always Aim High Events, ras sydd bellach yn denu cystadleuwyr o'r safon ucha'. Bob blwyddyn mae'r digwyddiad 'ma wedi tyfu, yn y flwyddyn gyntaf gathon ni 200 o bobl 'ma, t'od ma' tair blynadd yn ôl oedd hynna, a wedyn heddiw 'ma ma' 'na dros 1000 o bobl yn cystadlu. O rhaid i ni cau yr, yr entry ta tri mis yn ôl oherwydd bod o'n llawn. So ni wedi gallu dwblo y, y nifer o pobl oedd gyda ni heddiw
Mae'r ddau enillodd y gyntaf yn y gyfres triathlon y llechi nôl y mis Mai yma i gystadlu eto. Susie Richards o Leeds ac Iwan Brown yn wreiddiol o Fangor ond sy'n bellach yn byw yn yr Alban.
local man, not living here anymore, unfortunately, but come back as often as possible for these races and to get out and about in the mountains. Well, it's a, it's a stunning place. It's a really stunning place. We was, went for a swim yesterday in the sea and just looking up the, the back backdrop of the mountains and it's the first time here and it's absolutely beautiful. Yn ogystal â'r brif ras mae categoriau wahanol oedrana ac mae'r profiadol Stel Fara yn anelyn uchel yn y ras i ferchad dros hanner cant. Mae'n dychryn gweld gymaint o bobl a cymaint o stwff i sortio allan mewn cyn lleied o amser. Ie, ond y, y munud da chi'n cychwyn mae'n iawn, ond a hyn o bryd, na, dim yn iawn.
Hefyd mae yna bar ifanc o Linden, Jessica a Gavin Campbell sy'n wreiddiol o'r ardal ond yn defnyddio'r achlysur fel esgus i ddod nôl i'w gwreiddiau ac i baratoi ar gyfer gwyliau go arbennig. Da ni'n mynd ar mis mail, mae'n dau wythnos, so basically da ni bod yn treinio i uh, edrych yn iawn ar y beach ar y traeth ar y mis mêl.
Mae yn yn neud yr cwrs fel hwn, um, mae'n excuse da i dod adra. Plan E ydy just gorffan, dyna beth di'r uh, dyna beth di'r mission. Ella gorffan cyn gwraig, ond dwi'n meddwl ni, na i neu hynna eto. Cyn y mis mêl, mae eisiau nofio kilometr yn y môr, beicio 60 kilometr drwy Fryn Siencyn, ar hyd gwastadu'r môn drwy geirwen Ar hyd yr A5 sy'n gyfarwydd i nifer Gwalchmai, ac yna draw i Lanfaelog, Aberffraw, a dychwelyd i Niwbwrch, troi am Llanddwyn, ac yna rhedeg deg cilometr drwy goedydd Niwbwrch. Ond y man cychwyn, Lowri, yn nofio. Ie, mae'r môr ar y mode'n berffeth, yn llonydd llyfn fel llyn, felly rhedeg mas mor belled ag sy'n bosibl yw'r peth i wneud. Diddorol yw gweld bod y rhan fwya yn gwisgo eu siwtie nofio achos dyw e ddim yn angenreidiol i gwisgo nhw gan fod y dŵr yn gynhesach eleni, ond maen nhw yn helpu chi fynd ynghynt achos maen nhw'n neu' chi'n ysgafnach yn y dŵr. Wel maen nhw fel mecryll yn y dŵr, ddim ots pa mor gynnas ydi o. Ond faint o fantais ydi o os 'da chi yn gellu bod yn agos iawn at y'ch gwrthwynebwyr? Wel, yn wahanol i'r beic, 'y chi'n cael drafftio yn y dŵr. Mae'n gyment o gymorth os mae'n bosib gwneud hynny. A'r safle gore, fel 'yn ni'n gweld fan hyn, yw rhwng y clunie a'r pigyrne. Dipyn un o'r safle gorau i fod ydy ar y blaen, ond fel gwelwch chi, maen nhw'n nofio rownd y bwy, ac mi fedrwch chi gael eich dal yn fan'na, weithiau bod yn well i chi fynd ymhellach draw jyst i osgoi pobl eraill. Ie, dych chi ddim am fod yn y pac, achos mae'n gallu bod yn ffyrnig mewn fan'na, John. Ond mae bwlch yn medru agor yn yr mil o fetra, a diddorol gweld bod y y ffefrynnau ar flaen y gad yn syth. Ross Hoskin, Greg Cherry, Alex Foster, Ewan Brown a Stephen Skates i gyd yno ar hyn o bryd. Ac wrth i chi weld nhw'n agosáu at y llan, maen nhw'n dechrau stopio cicio'r clun nawr ac yn defnyddio gwaelod eu coesau nhw i ymlacio'r coesau, i baratoi'r coesau ar gyfer y seiclo.
Anodd gwybod pryd ydych chi'n stopio nofio i fod yn hollol onast. Wel, unwaith mae'r dwylo yn gallu cyffwrdd fy llawr. Wel, mae draed o ar lawr uh, o ran Ross Hosking. Nofiwr cyflyma, triathlon y llechi ynghynt yn y flwyddyn a fod i'r nofiwr cyflyma heddiw hefyd. A chi'n sylwi pa mor sydyn mae o'n diosg i siwt ac yn paratoi cyn gyntad a fedr o ar gyfer y beicio. Ail allan, wel Greg Cherry ac yn drydydd Alex Foster. Ac os am ond chydig eiliadau'n gwahanu nhw, a mae Ross Hosking ar ei feic yn barod ac mae rhaid o ddisgwyl y gyrraedd ffin y parth cyn mynd ar ei feic. Dyma'r gweddill yn dal i ddod. Fel o'n i deud, mae rhai tipyn cryfach na'i gilydd o ran y nofio. Ie, John, mae pawb â'u cryfderau gwahanol, a dyna beth sy'n gwneud triathlon mor gyffrous. Bydd y seiclwyr cryf nawr yn ceisio manteisio ar y deugain milltir nesaf ac ennill amser nôl, tra bydd y rhedwyr cryf yn ceisio dal 'mlaen at yr arbenigwyr ar y beic. Ross Hosking yn rhoid ei sgidiau 'mlaen ar y beic. Iwan Brown ydi hwn sydd yn dod fewn i'r parth a dyna'r sefyllfa ar hyn o bryd. Hoskin, Cherry, Foster, Brown a Skates, y pump ffefryn ar y blaen. Steven Skates ydi hwn. Dio ddim yn nofiwr gystal â Hosking ond bydd o'n sicrhau yn cloncau'r bwlch ar y beic. Alex Foster yn fan hyn. Ac mae o'n mynd heibiodd un fewn i'r ail safle. Wel, Ross Hosking dal ar y blaen ac yn dal i ganolbwyntio, ond nôl ar y traeth. Pwy sy'n fanna? Wel, Stell Farah di hon. Wel, mae hi allan o'r môr o flaen Susie Richards, er bod hi'n dwbl i hoedran ni. Go dda, Stell.
Ie, Susie Richards wedi nofio'n dda, ond mae'n bencampwraig byd yn y duathlon yn ei hoedran hi, felly mae'n argoeli fod yn dipyn o ras iddi hi ar y beic ac yn rhedeg. Iwan Brown, digon amser gyda fo i wenu at y camera. Mae'n edrych yn hynod o gyffyrddus. Heibio Alex Foster mae o'n mynd. Ac yn ei adael ar ôl hefyd. Dim problem o gwbl.
Stell fan hyn yn colli munud yn y newid cynta i Siwsi y ffefryn, a mae colli hyd yn oed munud yn gostus mewn ras mor dynn A hon dangos bod rhaid ymarfer y newidiadau yma, y transitions yma, drosodd a throsodd. Wel, Stell Farah yn gorfod gwylio Susie Richards yn mynd allan o'i blaen hi ac uh, eraill hefyd. A mae pawb di closio at Stell Farah. Mi oedd gen i fantais yn dod allan o'r dŵr. Ac y Cles Sutcliffe, ni yna, gan ni gweld yn mynd allan. Dorothy Livabella hefyd. Ond o ran y dynion, wel sbiwch ar hwn, Stephen Skates oedd o'n bumad allan o'r dŵr, mae'n mynd heibio Alex Foster, a bellach mae yna dri ohonyn nhw, Skates, Foster a Brown yn erlid Hosking sydd ar y blaen.
Ac wrth gwrs y nod nawr yw i gadw sbinio ar y beic, i gadw'r cadens rhwng 90 a 100 RPM. A'r gyda'r cwrs yn un cyflym, gweithio'r galon sy'n rhaid wneud a trial ffeindio rhyw fath o falans rhwng gwthio'r coesau a'i syfio ar gyfer y beic. Dyma'r gwrs yn cael ei erlid yn Ras y Dynion, ond o ran y merched, Wel, mae hon yn bell ar y blaen. Suzy Richards sydd ar y blaen, ac yy rhaid chi fynd yn ôl cryn dipyn ar y lôn i ganfod hon. Jackie Phillips, rhif 285, ond mae wedi wneud yn arbennig o dda ar y beic ers dod allan o'r môr.
Ie, mae rhai yn cymryd hi o ddifri ar y lít, ond mae 'na gannoedd arall mas i fwynhau. ac hynny am resymau personol, ac mae 'na un yn arbennig wedi colli'r wraig. Swn i ddim a Jessica at least tri cilometr o flaen fi erbyn ŵan, lot o waith i neud dal i fyny.
Yn tipyn bach poeth rwan, ond dwi'n mwynhau fy hun, mae hi'n braf, yy cwrs priddferth iawn.
Wel mae hi'n amlwg yn mwynhau ei hun, ac ar hyn o bryd mae Ross Hosking ar y blaen, ond am faint tybed. Iwan Brown yn mynd heibio fo, ac wel, 'di Ross Hoskin ddim yn gallu ymateb. Ac fel gwelwch chi, mae yna bedwar ar y blaen. Alex Foster yn gwdal i, i weithio'n galad. Ac yma nhw'n troi bellach tuag at Niwbwrch, mae Hosking yn arafu, mae Foster yn mynd heibio fo to. Ie, Foster yn mynd amdani ar y beic, ond mae angen bod yn ofalus achos dych chi ddim, fel o'n i'n dweud yn gynharach, am wthio gormod. Na, mae yna ddeg cilometr i fynd, a hynny drwy goedwigoedd Niwbwrch. Dynion yn ceisio cadw ei nerth, wrth gwrs. Falle bod hi'n haws iddyn nhw nag i Suzy Richards yn ei ar ben ei hun, Lowri. Ie, wel gyment yw i mantes i bellach, anodd weithiau yw cadw ffocws a pheidio ymlacio'n ormodol. Dwi'n credu bod hi bellach yn cystadlu yn erbyn y dynion sydd o'i blaen hi, yn erbyn y cyfrifiadur sy ar ei beic, a'i hun wrth gwrs. Ie, ddim yn cael defnyddio olwyn y dynion wrth gwrs, ond mae yn, mae o'n help iddi'n feddyliol os oes 'na bobl o, o'i hamgylch hi. Ie, chi mas 'na ar ben eich hunan chi. Mae hon ar ben ei hun hefyd, Jackie Phillips. Ie, mae'n gwthio'n galed ar y pedale 'na, mae'n defnyddio'i chorff i gyd, mae'n symud yr ysgwydd yna, sy efallai yn defnyddio mwy o egni nag sydd angen, a mae hynny efallai yn mynd i effeithio hi ar y rhedeg. Yn wahanol iawn i'r steil dach chi'n weld gan Susie Richards, sy wedi sodro ar y beic a dim ond y coesa yn mynd. Reit, tra 'da ni efo'r merched a ma'r dynion ar y blaen, os gwn i sut hwyl ma' Stel Farah yn ca'l arni.
A mae rhai pobl yn ei bungee jumping, dydyn? Ond mae hyn digon cyffroes i fi! Ond cyn y ras, ti'n meddwl pam, pam, pam dwi'n neud hwnna? Ond mae lot o hwyl neud efo gymaint o bobmerich, dydy? Wel, dyma nhw'r dynion. Di gorffan ar y beics a Iwan Brown sydd fewn yn gynta a ma' ma'n anodd gor bwysleisio pa mor bwysig yw'r sector yma o'r ras. Ie ma' rhaid bod yn dechnegol, ma' gan rein obsesiwn ynglŷn â'r drefn, bron fel OCD, ma' raid i chi achos newch chi golli amser fel arall. Ac ohonyn nhw gyd, pwy di'r rhedwr gorau sgynnon ni 'ma dach chi'n tybio? Wel, mae Iwan Brown fan hyn yn dal, mae fe'n gyflym, mae fe'n gryf, ond fe gollodd e'r ail safle y llynedd reit ar ddiwedd y ras, felly dwi'n siŵr, yn seicolegol, bydd hwnna yn 'i feddwl e. Mae Alex Foster 'da ni eisioes wedi weld, a hefyd Stephen Skates. Ond nôl allan ar y lôn.
Mae'r gwraig yn wonder woman. Dwi'm yn meddwl 'na i dal y gwraig. Gobeithio fydd hi'n disgwyl i fi at y finish line efo can o Stella neu rwbath, os mae'n gwraig da. Siwr i bo ti. Mae chi wonder woman arall, Susie Richards. Ie, mae Susie yn lico'r rasys heriol 'ma. Anodda'n byd gore byd mae 'di dweud. A mae'r cymal ola 'ma yn sicr yn cael ei adnabod fel un o'r rhai anodda ar y calendr. Mae'n galetach, meddai rhai. Na rasys dwbwl i hyd a dwi'n siarad o brofiad, John. Wel, beth yw'r broblem â rhedeg ar dywod? Wel, sim cwrs rhedeg tebyg i hwn yng nghyfres y triathlon. Mae'n sofft o dan rad, mae'r llwybr yn dechnegol iawn. Anodd iawn yw darganfod rhythm, yn enwedig gyda'r quads yn llosgi. Mae'r tirwedd yn anwadal, felly bydd angen ymdrech anferthol, enwedig ar y cilomedr ola' 'ma. Yy. Dwi'n credu bod e'n mynd i siwtio'r rhedwyr ysgafnach. Fel camau byrion gan Iwan Brown ar y blaen. Ac edrych yn ôl, mae Jackie Phillips yn dod fewn. Mae hi rhyw 5 munud tu ôl i Susie Richards yn ras merched. Claire Sutcliffe hefyd o Glwb Caer, hi sydd yn drydydd yn ras y merched. Bridget Ripley yw hon, fel chi'n gweld, yn fest Prydain Fawr a'r sefyllfa o ran ras y merched ar hyn o bryd. Suzy Richards ar y blaen, yna Jackie Phillips, Claire Sutcliffe, Bridget Ripley, Dorothy, Livia Bella. Maen nhw'n mynd i redeg fewn i'r goedwig gyda Suzy Richards ar y blaen ac yn carlamu fyny'r twyni tywod. Ond Iwan Brown di hwn, edrych dros i ysgwydd, dwi'n gwybod sti o'n poeni, mae weld yn gyffyrddus. Steve Skates yn gwneud chydig bach o ymdrech, mae ynta hefyd i weld yn gyffyrddus. Ond tydi hon ddim, da ni'n edrych yn ôl ac uh, yn diodda mae Jackie Phillips. Falle wedi gwthio gormod ar y beic, fe welson ni'n gynharach. Dorothy, Lifea Bella a Claire Sutcliffe yn mynd heibio, dim yn edrych yn ôl, dim yn poeni ac yn gadael i i'w ffôn. Druan ohoni. Edrychwch ar steil rhedeg Susie Richards yn llyfn pen lan, mae'n edrych yn gyfforddus, yn union fel Iwan Brown, achos fan hyn gollodd ei ail safle fe ar 500 metr ola ras y llynedd ac yn wahanol Eleni, mae wedi cadw digon o wmff yn ei goesau fe ar gyfer y llinell derfyn. Steven Skates yn mynd i'r ochr lle mae yna dywod sy'n chydig bach yn gletach ac fydd o yn edrych lawr ar Iwan Brown, yr aifl yn y cefndir. Traeth Llanddwyn yn hyfryd heddiw. Steven Skates sydd yn ail ond gyn i ryw deimlad na'r hogyn o Fangor sydd bellach yn byw yn yr Alban sydd yn mynd i ennill y ras hon. Diom yn bell i fynd. Rownd y gornol. A mae o'n gwybod gystal â neb. Ww! Bron a mynd. Mae rhaid canolbwyntio hyd yn oed ar fetre ola'r ras. Un cam gwag gyda fo ond ddim yn ddigon i roi'r ras i Stephen Skates. A dyma fo, mae o'n codi llaw un o'r hogia yn ras y bechgyn wrth iddo groesi'r lein. Llongyfarchiadau mawr i Iwan Brown, enillydd Triathlon y Tywod 2014. Yn ail, mae Stephen Skates. Gynta di rhedeg rhas deg, rhas galad. A gyfel yn treathwn y llechi, y ddau yna sy'n gorffan yn gynta ag yn ail. Ac yn drydydd, Alex Foster.
the cheer coming in at the end there. I've never seen kind of so many people at a race that I've done. Everybody on the beach and a big funnel coming in was uh, quite, quite some feeling.

'di gwella ar y perfformiad yna. A dyma ni'r ferch sydd yn drydydd, Clare Sutcliffe. Hith a hefyd wedi gwella'r perfformiad Treallwn y Llechi, nawfed yn fanna, trydydd yn fan hyn. It's just an amazing course, the swim is beautiful, the sea's gorgeous, the run in the forest, the whole thing's just beautiful. Well, I'm smiling because it's the best birthday present ever, I'm having such a lovely weekend, so I couldn't Couldn't be any better. Felly dyma gadarnhad o'r canlyniadau i chi. Iwan Brown yn gorffen bron i ddau funud dros Stephen Skate, enillydd y llechi y llynedd, ac Alex Foster yn drydydd. Susie Richards hefyd yn cipio ei hail fuddugoliaeth yn y gyfres mantes anferthol iddi hi dros Dorothy Olivia Bella gyda Claire Sutcliffe yn drydydd. Ac wedi tair awr a hanner yn y môr, ar y lôn ac ar droed, Stell Fara yn gorffen yn drydydd yn y dosbarth i ferched dros hanner cant.
Llawenydd, really, dydi? Timod, gallu neud pethau fel hyn yn y tywydd yma a prydferthwch um, Ynys Môn efo gymaint o bobl a jyst gweld gymaint o bobl iach yn mwynhau yn hynna'n a gymaint o bobl allan yn mwynhau y diwrnod y, y, y gwylwyr hefyd. Timod, mae'n wych, dydy?
Wrth fy modd i gorffen Uh, mae hi wedi bod ddwrnod braf iawn uh, yn ras bendigedig. A mae'r gŵr tu ôl i ti? Dwi'n dwi meddwl.
Tyd, gam! Tyd! Come on, cariad! Come on!
Mae Jess wedi bod yn gweithio'n galed ac uh, mae braidd yn Wonder Woman, so Dio'm yn yy dio'm yn disgrace gorffen ar ôl Jess, ma' raid i fi ddeud. Mae 'di neud yn dda iawn. Give a round of applause Arthur Connell, da iawn. Buzzing, absolutely buzzing. Jyst ras, yr unig disgrifiad fysa epic. Dwi'm yn teithio yn bell i neud rasys, byth, oherwydd 'da ni efo gymaint o rasys yn yr ardal yma, yr etaps, half marathons, y triathlons, a ma' hein 'di'r u- rhei o'r rei gora yn y gwlad. 'Da ni'n byw mewn ardal hardd iawn. A felly, dwi'm yn gweld y pwynt o teithio, talu mwy am ras, jyst iddo fo fod yn siomedig. So dyna be mae'r ma rasus yma di wneud i'r ardal. Uh, mae'r pobl lleol yn gallu jyst aros yn lleol a rasio.